Dema wan xweş be careke din bi xelekeke nû ji bernameya pîne. Mijara ku em ê bigirin dest di xeleka xwe ya îro de, mijarek di rojevê de pir behsa ye tê kirin. Mijara zimanê kurdî. Bi kurtasî ez ê ji wer behsa nakokiyeke bikim ku di serê min de digeriya dema ku ez biçûk bûm. Li malê bi malbatê re ez bi kurdî diaxivîm. Dema ez diçûm dibistanê. Sifir bil erebî ya heywan sifir bil erebî welleh li rebbî fîk il medresê welleh. Ftahî de biftah. Ftah! Min di erebî de sifir dibir. Min lêdan dixwar. Nidayê pirsgirêk di ku de ba ku her kes bi zimanê xwe yî dayikê fêr bibana. Xwendin û nivîsandina bi zimanê kurdî xewna ji sedsala ye. Seydayê Cegerxwîn digot. Kurdo, yan bi kurdî biaxive, yan jî nebêje ku ez kurd im. Nifşê nuhatî xewna wan pêk hat. Anha dikarin rehet û serbest bi zimanê xwe şa bibin. Kamê pevrilvandî mena temaşe bikin. Ev destkeftî bi zor û zehmetî hatine û van şagirta soz dan ku xwedî li vê kedê derkevin. Lê mixabin aliyeke din vê mijarê derket. Kesê ku dixwazin destê xwe li van zarok axin, xewna wan bidawî bikin û hêviyê wan jî bi cî neynin. Ev Em dixwazin van zarok aşxewra kin û xewnê wanan nizanim çawa bikin? Êna! Bêbextî ye. Ev di heqê me di bêbextî ye. Em dibê Xwedê û ev zarok razayî bimînin û di heyata di çavê we ve nebe, dibê em dixwazin wan aşxewra kin. Razên baba razên. Razên û bikin xirxir jî. Ku ne mîza jî bi xwe diber dingo hûn bixwazin. E, e, e. Anayene. Ez vîdeo derxim. Te vîdeo dîtî? Çem kaxin, çem kaxin. Kate bê fesila diye. Ya muşkila rehê min ji fesadiye û gelaciyê dir e. Ka mêbalê bikişînin ser tişteke dawî di vê xelika xwe. Mesela ku em ji zarokê xwe re dibêjin. Kaş xalor bi îngilîzî bisirî. Ka jêrbêj bê sêv bi îngilîzî çi ye? Em hemû dê çîn medresa îngilîzî. Şala hema tu lo kêfxweş e. Çima xalo wan a elimî niqinê ber bi îngilîzî çî ye? Xalo lo jêhatî ye, bela zarokê wan bi elimî ne, go apêl bi kurdî yanî sêv e. Ax! Me çi zimanê xwe kir yî çerx, yî candirin fêrî zimanê alemê dibin. Ev tişt bi taybet ferd û ne serkêfa te ye. Li welatê xelkê zimanê wan hebûn û nasnama wa ye. Ji bo wilo dema got koçber di bil cem wan a berya got qedeha ava mirinê tê xindevê te di zimanê xwe li dibistana dixindevê te. Pîrka min digot xweska riba gir û kîna di dilê dijmina di di dilê me cî hebana. Min digot ya sitar û min got nayê bi şaştî fêm dikir. Kam herim beşa xwe ya dawî ji vê xelekê ku tu berpirsyar bi. Ana ez medresa kurdî dixwînim. Tiştê herî bala mirov dikişîne. Ev xewna sedê sala bû. Zimanê kurdî ji me re wek wek xeyalekî bû. Ez kurd im kêfan ji medresa kurdî re tê. Mero dikare bêje. Vayê bû rastîk. Piştî vê şoreşê em ketinê di. Gelek hene Qala zimanê kurdî dikin dibê. Zimanekî ne şer'î ye. Vê kurdna ji dijminê gelê kurd xirabtir dibînim. Nexemî ji me re eno kê îtîrafê bê bike tenê bes li cem me ku em bi zimanê xwe yê kurdî biaxivin. Ez ê kurdî bixwînim û îtîrafê bikin îtîrafê nekin îşê min jê tune ye. Zimanê me hebûna me ye.